א גוטן מארגן, דינסטאג פרשת ויחי, אונז האלט מיר שוין ענדליך יעצט דא ביי ואני, דער ואני וואס אונז האט מיר ארויסגעגעבן איז שוין געמאכט וועיווס איבער די גאנצע וועלט, צענדליגער טויזענטער מענטשן האבן עס געהערט, און מענטשן האבן מיך גערופן פון די גאנצע וועלט און איך וויל ענק זאגן עפעס, זייער אסאך מענטשן פון אלע עידזשעס זענען געווען זייער מאווד און זייער וואלנערעבל אבאוט איט, מ'האט מיך גערופן, איך זאג דיר, איך זאג איך שעם מיך נישט צו זאגן אז איך האב מיטגעוויינט מיט אפאר מענטשן וואס האבן מיך געקאלט, וואס זיי האבן געהאט, זיי האבן ריפרעימד דאס, זיי זאגן זיי האבן עס געהערט יעצט, געוויסע מענטשן האבן געזאגט סתם אזוי צו צוריקברענגען גוטע נאסטאלדזשיק מעמאריס, זיי האבן עס זיך געהערט איינמאל, נאכאמאל, נאכאמאל. אנדערע מענטשן האבן געזאגט אז דאס האט זיי דערמאנט קאשמארן, וויאזוי מ'האט זיי מ'האט זיי געהייסן יעדע מינוט יעדע זאך מוזן זיי קענען. אבער דאס מאל האבן זיי עס איבערגעהערט, זיי האבן געזאגט ווען זיי וואלטן עס געלערנט אזוי, וואלטן זיי געהאט נאר סוויט מעמאריס פון דעם. א אנדערע האט געזאגט אז דאס דארף מען אין אלע חדרים אויפשפילן. און סיי וויאזוי ס'זאל נאר זיין, פיל איך ממש וויאזוי ס'איז געווען א פי הדיבור. אז ס'איז געווען די יד השם פארוואס איך האב עס געטון, פארוואס איך האב עס רעקארדעד. נאכדעם עספעשעלי ווען איך האב געזען די אלע ריעקשאנס פון אלע מוסדות וואס האבן האמער, מיר האבן דאך צען מוסדות היינט, און איבעראל איז עס געווארן באלאגערט פון קאמענטס און פון מענטשן אויף די האטליין און אויף יוטוב, איבער צען טויזנט מענטשן האבן שוין געזען דאס, און מענטשן האבן געלאזט קאמענטס פון אלע אופנים אויף אלע וועגן, פארשטייט זיך נאר פאזיטיוו, און מענטשן פון אלע עידזשעס וואס האבן מיך פארציילט וויאזוי דאס האט זיי נישט נאר צוריק געברענגט צו מעמאריס, איינער פארטיקולער האט מיך פארציילט אז זי האט עס געהערט נאכאמאל און נאכאמאל און האט זיך גענומען וויינען, און האט זיך דערמאנט אז איך בין נישט די ערשטע מאל וואס ער האט געוויינט דורך עפעס וואס ער האט געהערט פון מיך. און עס צוריקגעגאנגען צו די קייט אוו טוני קליפ וואס איך האב געמאכט דער יאר צוריק, צען צוועלף דרייצן פערצן יאר צוריק איך ווייס שוין נישט וויפיל, און ער זאגט ער האט געדענקט ער האט עס געהערט אלס בחור און ער האט געהאט אזא מין סיטשועישן ווי ער האט נישט גערעדט מיט זיין טאטע פאר א לאנגע צייט, אוי. ער האט עס איבער געוואטש ער האט זיך אזוי גענומען וויינען, ער זאגט ער האט געקאלט זיין טאטן גלייך, זיין טאטע האט נישט געוואוסט וואס ער הערט אים, ער האט זיך גענומען וויינען צו זיין טאטע, ער וויל זיך איבער בעטן מיט אים, כאטשיג עס איז נישט זיין פראבלעם געווען, ער איז געווען א קליינע יונגעל, האב איך אזוי געפילט, האב איך געזאגט נאכדעם איך האב גערעדט מיט איינעם, ר' מרדכי ווידער זאגט מיך, דו ווייסט וואס פשט אז די ואני האט אזוי געטאטשט אזויפיל מענטשן אין הארצן? ס'איז א שיינע ניגון, יא, ס'איז א, ס'איז א פסוק אין די תורה, מין ס'דא אסאך פסוקים אין די תורה, וואס איז פשט אין דעם פסוק? אין דעם פסוק זעט מען עפעס א מורא'דיגע לעסן אין לייף, און איך האב עס געהערט פון אים, ס'איז מיר אריין אין די ביינער, און איך האב געכאפט דעמאלטס טאקע וואס איז פשט אין דעם. ער האט עס מסביר געווען באריכות אבער איך גיי נישט דא מאריך זיין צו לאנג אין דעם אבער פשוט זאך יוסף הצדיק גייט דורך מורא'דיגע שווערע זאכן ער ווערט געבוירן ביי א מאמע וואס די טאטע האט באמת געוואלט ער זאל זיין זי זאל זיין די ווייב ער וואלט געדארפט זיין בכור יא אויב יעקב האט חתונה מיט לבן מיט מיט רחל איז ער די בכור ס'איז נישט דא קיין דזשעלעסי קסונות פסים אלעס מסודר וואס איז ער שולדיג אז זיין זיידע לבן האט אונטערגעשיקט קודם לאה און האבן דאס און יענץ, און ווען ער ווערט געבוירן איז ער שוין לאנג ווייט אוועק פון דעם בחור, און פארשטייט זיך יעדער איינער איז דזשעלעס אויף אים און אלע זאכן, און במילא ער וואלט געקענט האבן ועוד געסאך טענות, ער קומט אן נאכדעם פארקויפט מען אים, ער קומט אן דארטן האט ער די משהו מיט די אשת פוטיפר, און דאן קומט ער אן אין תפיסה, מען פארגעסט אים, און ער קומט ארויף, מען שלעפט אים ארויף, ער וואלט געקענט האבן אזויפיל טענות, ער וואלט געקענט זיין אזא מין וויקטעם, און ער וואלט געווען גערעכט. ער וואלט געקענט האבן אלע טענות און ער וואלט געווען גערעכט, קיינער וואלט נישט געהאט קיין טענות אויף אים. מיט דעם אלעם האט ער זיך געשטארקט און האט געקוקט די ביגער פיקטשער און ער האט געזאגט, איך ווייס איך גיי דורך שווערע צייטן, און אלטימעטלי וויבאלד ער האט פארשטאנען די לענגוויטש און ער האט געוואוסט אז ס'איז דא א ביגער פיקטשער, איז ער טאקע אנגעקומען צו זיין יסוד צדיק בשובו נעלם, ער איז אנגעקומען צו די מידת היסוד, ער איז געווארן אריינגערעכנט ווען מען זאגט די אושפיזין, רעכנט מען נישט קיין איין אויס א אנדערע שבט, יוסף איז אבער יא, יוסף איז יסוד. איז יעצט וואס איז געשען דא איז יעקב קומט יעצט צו יוסף און ער זאגט אזוי אים, דו ווייסט, איך בעט פון דיר א טובה, וואס דו קענסט זיין עכט אפסעט אויף מיך, ווייל איך בעט פון דיר, באגראב מיך נישט דא, כאטש עס איז שווער, באגראב מיך, שלעפ מיך ארויף קיין ארץ כנען מיט מיינע עלטערן, דארט באגראב איך מיך. אייזטו מיך פרעגן, וואס הייסט? מיט מיין מאמע האסטו נישט געקענט דאס טון? אינמיטן וועג? סטאק? ס'איז נישט אזוי ווייט געוועזן. און דו בעטסט פון מיך א זאך וואס דו האסט נישט געטון פאר מיין מאמע? איך וואלט געקענט האבן טענות אויף דעם. דער זאגט דיר, כאטשיג קענסטו האבן טענות אויף מיך, זאלסטו וויסן אז איך זאג עס פאר דיר ווייל דו גייסט מיך פארשטיין, נאר דו קענסט מיך פארשטיין, אז דא איז דא א ביגער פיקטשער, און אין אַכט הונדערט יאר ארום גייען אידן ארויפבעגיין דא און זיין וויינען און זיין מוזן צוקומען און וועט אויסדערוועלט אז פון אלע אמהות איז דיין מאמע אויסדערוועלט געווארן פאר דעם ווייל זי פארשטייט דאס אויכעט אז ס'איז דא א ביגער פיקטשער און מילא זי צו ארויפשטעלן זיך וויינען העט מען ברענגען רחמים אז בשובו בנים לגבולם און מען וועט צוריק קערן. סאו דיין מאמע איז אויסדערוועלט געווארן פאר דעם און דו ביסט אויסגעוועלט געווארן פאר דעם אז דו זאלסט מיך ארויפטראגן ווייל דו פארשטייסט וואס דאס מיינט זעהן די ביגער פיקטשער. סאו ווייס איך אז דו זאלסט האבן תרעומות אויף מיך? איך ווייס אז נישט. האסט נישט האבן קיין טענות ווייל דו קענסט די סטארי, דו ווייסט וואס דאס איז. און דאס איז א לימוד פאר אונז אלע. אסאך מאל מענטשן גייען דורך מען קען בלעימען דעם, מען קען בלעימען יענעם, מען קען דורכגיין אזויפיל פעין, און מען זאגט וועגן יענעם דאס און דאס האב איך מיר געמאכט אזויפיל צרות, און וועגן דעם און דעם בין איך נישט געווארן עקסעפטעד דארט, און נישט געווארן עקסעפטעד, און וועגן דעם און דעם סאפער איך נאך יעצט פון דעם, וועגן דעם און דעם גיי איך נאך צו טערעפי יעצט, און וועגן דעם און דעם האב איך נישט קיין געהעריגע מערידזש, וועגן דעם, אזויפיל זאכן וואס מען קען בלעימען און בלעימען און בלעימען, און ווען מען קען ארייננעמען דעם יוסף מאדעל, אריינגיין אין יוסף און זאגן, ניין ניין דא איז א ביגער פיקטשער, און די ביגער פיקטשער קען זיין נישט נאר יעצט, עס קען זיין שפעטער, נישט נאר שפעטער, עס קען זיין אַכט הונדערט יאר ארום, עס קען זיין משיח וועט קומען, ווי עס שטייט אז ימלא את חוק פיני עס שוין איין רינו וואס שטייט אז ער וועט אנקומען דארטן זיין היגענע כחומים ס'איז אזוי ווי איין דריעם געווען מ'האט זיך אוועק אויף wow דער וואס א ביגער פיקטשער און עס האט געדארפט צוקומען צו די פאנטש ליין פון אז ימלא את חוק פיני האהאהא מ'קומט דארט צו מורא'דיגע פלאץ און מ'האט געדארפט זיך פארשטיין די גאנצע צייט און סאו ממילא ווען מ'זינגט דאס זעהט מען ווי יעקב איז אויך וואנרעבל צו יוסף און זאגט ווייסט איך בעט דיך איבער. איך בעט דיך אבער איך ווייס אז איך בעט דיך א זאך וואס כ'האב נישט געטון פאר דיין פאר דיין פאר דיין מאמע אבער זאלסט וויסן אז דער איז א ביגער פיקטשער און און די מעשה איז מיט אונז אויכעט און כאטשיג אונז זעמיר אין גלות אונז האמיר דורך געמאכט אזויפיל זאכן און אונז מאכן מיר נאך אלץ מיט אזויפיל זאכן אבער דער איז א ביגער פיקטשער און מ'גייט אנקומען צום סוף איז דא א פראמיסד לענד ס'איז דא וואס שוויגער ביזן לגבול המאמענט און ביזן קרעטשמע דארף מען אויכעט א טרינק סאו ביז דעמאלטס קענסטו געבן א זינג? וועגן דעם זינגט מען עס. מען זינגט א ניגונ'דל, דורך מ'איז דורך געגאנגען דעם גלות. איינער האט מיר געשיקט א קליפ וויאזוי איינער זינגט עס, אן עלטערע איד. דאס איז געווארן רעקארדעד אין טו טאוזענד טו, און ער איז שוין געווען דעמאלטס אין די ניינציגערס. ער זאגט עס אזוי הארציג, אזוי זיס. כאטשיג מטריח מיט דיינע קווירע. אפשר מען ארויפלייגן א שטיקל פון דעם. ואני און איך יעקב, כאטש איך בין דיך מטריח מיט מיין קבורה זאלסט מיך טראגן פון מצרים קיין ארץ ישראל, אבער מיט דיין מוטער רחל האב איך ניט אזוי געטאן, וואו דען, בבואי, אז מיין טאג קומען מפדן ארם, מעשה איך בין געקומען פון דער שטאט פדן ארם, מעשה אולי, רחל.

יש שכר לבנות שכל, ס'איז דא א שכר צו דיינע קינדער, ושובבי בנים לגבילם, דיינע קינדער וועלן זיך אומקערן צו די גרעניצן פון ארץ ישראל. איינער האט מיך געשיקט וויאזוי זיין באבע וואס איז ניינטי פייוו יערס אולד געווען ווען ער האט עס רעקארדעד, האט די גאנצע אליין געקענט בעל פה, זי האט עס מסתם געהערט פון אירע קינדער, פון איר מאן, כ'ווייס נישט פון אירע עלטערן, און זי האט עס געדענקט. און דאס איז א עכטע אור אלטער ניגון וואס יעדער איינער בלייבט אין דעם. וויגי פארקאש ער מאכט ריעקשאן ווידיאוס, מען קוקט אויף א ווידיאו ער מאכט ריעקשאן, האט ער געמאכט ריעקשאן אויף דעם, און ער האט עס, און עס איז נישט קיין קורצע ווידיאו, עס איז א ניין מינוט ווידיאו, און ער הערט עס אויס, און ער זאגט, wow, דו זעסט? וואס איז די וואס איז ער ער זאגט פארוואס געדענקט דאס יעדער איינער? ער זאגט ער פילט דא איז געווען יעדער אינקלודעט יעדער איינער האט עס געקענט ווייל מען האט עס געזינגען מען האט עס געזינגען ס'איז געווען אזוי ווי איינס זעמער אלע ועמי אנכי זעמער צוזאמען אלע מיט דעם און און ער האט עס אזוי ער האט עס אזוי משבח געווען ער האט עס איבערגעהערט נאכאמאל ער האט אנגעהויבן פון דאס נייע נאכאמאל מוזט יעדע זאך באאבאכטן סאו ער איז נישט די איינציגסטער נאר ער האט געכאפט א ווידיאו וויאזוי ער טוט עס אבער זייער אסאך מענטשן האבן געזאגט זיי האבן עס איבערגעהערט נאכאמאל און נאכאמאל מענטשן האבן געזאגט זיי האבן עס געהערט מיט זייערע קינדער, זיינע קינדער האבן געבעטן איך וויל עס הערן נאכאמאל, זיי האבן עס געוויזן פאר זייער שווער און זייער זיידע, און יעדער איינער קען קאנעקטן צו דעם, סאו מילא וואס דארף איך עס טון אנדערש, איך קען יעצט אריינלייגן דא דעם ואני אזוי ווי צו מ'האט דעמאלטס רעקארדעד ואני פוסק ז', און אזוי ווי מ'האט עס געזינגען אלע ניגונים גייט עס נישט טוישן, און דאס אז מענטשן האבן מיך געפרעגט פון ווי ווייס איך אז עס שטייט אין מהריל, איך ווייס נישט, איך האב עס נאר אזוי געהערט, מפי השמיעה, איך האב עס נאר געהערט, איך האב נישט געזען ערגעץ א קראנטע מקור, באט דאס ווייס איך אז עס איז א גאר אלטע זאך, איך האב נאך נישט געזאגט די ספאנסערס, הא? סאו די היינטיגע שיעור, נעכטן בין איך געווען ביי א מצוה טאנץ, א מורא'דיגע מצוה טאנץ, מיין חבר גערשי האט חתונה געמאכט, און עס געווען זייער א הערליכע חתונה, פון אנהייב ביזן סוף, די חופה און אלע זאכן, די חתן איז א טייערע טייערע בחור, א טייערע אינגערמאן, אינגערמאן שוין היינט, און זיין טאטע דער מחותן אויך אזא הארציגער זיסער איד, און ער האט געענדיגט די מצוה טאנץ און ער זאגט איך וויל זיין ספאנסער פאר די נעקסטע שיעור, און ער זאגט אזויפיל מענטשן וואס קומען צו און זאגן מיר האלט מיר די שיעור, איך העל שוין אויך אן ביזן אויסהערן, סאו איז די היינטיגע שיעור געספאנסערט געווארן דורך ר' שלמה חיים זינגער, און דאס אלעס לרגל נסיעה בנוי הבחור החתן יעקב יצחק יעקב, און מיט די כלה ברכה שרה יוטה, ממש פאר אלע חסדים, הכל הטוב אשר הטוב כי לך הודו רחמיך ומרחם כל סמך חסדיך, ממש געזען וויפיל סייעתא דשמיא עס איז, און ברוך השם געווען א הערליכע חתונה נעכטן, און לעיל נשמת זיין טאטע, זיין טאטע איז געווען א מורא'דיגע איד. א איד וואס איך האב זיך געטון דערמיט צו טאנצן האב איך מיך אסאך געלערנט, א איד וואס איז געווען באמת א שטיק הארץ, איבערגעגעבן פאר די קינדער, אריינגעלייגט אין יעדע זאך ווי ער האט נאר געקענט, א ווארעמקייט צו אידישקייט, א ווארעמקייט צו צדיקים, א ווארעמקייט צו צו מצוות, מיט אלעס איז געווען מיט מיט מיט הארץ, מיט נשמה, מיט טרערן, און איך האב געזען זיין זון דער מחותן האט פארשטאנען אויך איז געווען אזוי, ער האט דערמיט צו טאנץ, ער האט פארלאזט טרערן, ער איז געווען ממש ווי די וועג וואס ער האט געטאנצן מיט זיין קינד. אז ער קען שפירן אזוי ווי ווען משיח וועט קומען גייט דער אייבערשטער טאנצן מיט אונז אזוי מיט אזא מין הארציגקייט איז זאל זיין לעיל נשמת זיין טאטע צבי חנוך בן רבי יעקב רבי צבי חנוך פון לאנדאן איז האט געוואוינט רבי צבי חנוך בן רבי יעקב זאל זיין לעיל נשמת אים און שוין און אויך זיין די היינטיגע די היינטיגע שיעור וועט אויך זיין לרפואה רפואה שלימה פאר חיים מלכה בת זבולליה און מ'זאל זאל זיין און ס'זאל רצוי בעולם שמו און ס'זאל זיין טאקע א זכות פאר אלע אידן וואס זיי היילן זיך יעצט פון די אלע טראומעס אז מ'זאל זיך שוין מ'זאל זיך שוין גרייטן צו נעמען דעם נעקסטן סטעפ פארווערד און נישט בלייבן אין די אין די אין די פעין אייביג מ'קען זיך שוין גרייטן צו גיין צום נעקסט לעוועל און נאט אנלי טו סורווייוו באט טו טרייוו.

וירא ישראל, ישראל האט געזעהן אז בני יוסף די קינדער פון יוסף, ויאמר ער האט געזאגט מי אלה ווער זענען זיי? שטעלט זיך שוין די קשיא וואס הייסט זיי האט עס געזעהן, וואס פרעגסט וואס פרעגסטו? די פשוט'ע פשט איז ווייל זיי זענען געווען פרעמדע, זיי האבן זיך נישט, זיי זענען נישט געווען אזוי ווי אזוי נאנט, אבער עס איז דא טיפערע טיפערע פשטים, רשי זאגט ער האט זיי געוואלט בענטשן און די שכינה איז אוועק געגאנגען פון זיי ווייל ער האט געזעהן עס און האט ארויס געקומען פון זיי, ירבעם און אחאב פון אפרים, און יהי' און זיינע קינדער פון מנשה, האט ער זיך זייער דערשראקן, און האט געפרעגט, מי אלה, אפשר איז ער נישט, זענען זיי נישט ראוי פאר די ברכה? וחזו ישראל יעש בני יוסף אמר, מן אלה הן, ווער זענען זיי? ויאמר יוסף אל אביו, און יוסף האט געזאגט פאר זיין טאטן, בני הן, דאס זענען מיינע קינדער אשר נתן לי אלקים בזה, וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן בזה, סארט ער סארט רשי זאגט הערליש שטאר איירעסן א שטארק סיבה ער ווייזט אז זיי האבן חתונה געהאט געהעריג מיט א ער האט חתונה געהאט מיט א איירעסן מיט א שטארקע סיבה און יוסף האט זיך געבעטן האט געבעטן און ער באקומען טאקע צוריק זיין זיין רוח הקודש ויאמר ויאמר און ער האט געזאגט קחם נא אלי נעם אים נעם זיי צו מיר ואברכם לאמיך זיי בענטשן. אזוי שטייט דארטן און סגעדענקט מיך דארטן וויאזוי ער האט זיך געקומען ער האט געבענטשט און איך האב געטראכט פון דעם אזוי ווי איינער איינער וואס זעהט וירא ישראל איינער וואס זעהט אז די קינדער זענען אזוי קוועשטענעבל און ער פרעגט מי אלה דעמאלטס די ענפער איז קח עמנו אליו נעם ברענג אים נענטער צו דיר ברענג אים אריין נענטער, נענטער צו מיר, ואברך אים און בענטש זיי. והנה ישראל, זאגט דער פסוק, אריה, ואמר יוסף לאביו בנה אינן, די האב לי השם הכה, ואמר, קרובינן כאן לבסי ואברכינן. פסוק יט, והנה ישראל כבדי מזקן און די אויגן פון ישראל איז שווער געווען פון אלטקייט, לא יכול לראות, ער האט שוין נישט געקענט אזוי גוט זען, ויגש עשם אליו, און יוסף האט זיי האט זיי געברענגט נענטער צום יעקב, וישק להם, און ער האט זיי געקושט, ויחבק להם, און ער האט זיי געהאלזט, זעסט אפילו געהאט קוועשטשענעבל זאכן מיט זיי, וואס איז מיט ענק, ווער מיט ענק, אזוי ווי ער האט זיי געברענגט נענטער, האט ער וואס ער געטון מיט זיי, ער האט זיי געהאגט, און ער האט זיי געקושט, ועין ישראל יקרה מסביבי, לא יחל עמך זיי, נישט געקענט זען, וקרב יעשה נבוסיו, ונשק להם, וגפייו להם. פסוק י א. ויאמר ישראל ליוסף, און ישראל האט געזאגט צו יוסף, ראה פניך לא פיללתי, דאס אז איך וועל זען דיין פנים איז מיר נישט איינגעפאלן אפילו צו טראכטן, והנה, און אט, הראו אותי אלקים כי המה זרעך, אז און נישט נאר דאס, און די אייבערשטער האט מיך באוויזן, נישט נאר דיך, איך זע דו ביסט געסעטלט, איך זע דו האסט א פעמילי, איך זע דו האסט קינדער, מורא'דיג, מורא'דיג, פאר צוויי און צוואנציג יאר האב איך געוויינט, איך האב נישט פארשטאנען וואס גייט דא זיין, צו כ'וועל דיך אמאל זעהן נאך צו נישט, און כ'האב אפילו נישט געוואוסט כ'קען דאווענען דיך נאכאמאל צו זעהן, כ'האב געמיינט דו ביסט געווארן פארציקט ביי חי' רעה, כ'האב מיך אזוי געבענקט נאך דיר, און מ'קען זיך פארשטעלן ווי ווייט ס'איז געווען ביים א מציאות אז דער מענטש וואס איז געווארן פארציקט ביי א בהמה און נישט נאר אז ער לעבט נאך, נאר ער קען נאך האבן, קען האבן קינדער, און ער האט קינדער, און נישט נאר האט קינדער, נאר טייערע וואוילע צדיקים, מנאשן אפרים. ואמר ישראל אל יוסף ומחזי אפך לא סברות, והוא אחזה יוסי, השם אף יעש בנך. זאגט די נביא, מלכים א', בית, פסוק י א, האבן מיר שוין געזען נעכטן אז דוד האט געגעבן פאר שלמה זיין צוואה און ער איז אוועק פון דער וועלט, זאגט דער פסוק יעצט והימים און די טעג אשר מלך דוד על ישראל וואס דוד האט געקעניגט אויף ישראל ארבעים שנה איז געווען פערציג יאר בחברון, אין שטאט חברון מלך שבע שנים האט ער געקעניגט זיבן יאר, איבער ירושלים מלך שלושים ושלש שנים, אין ירושלים איז ער געווען קעניג פאר דריי און דרייסיג יאר. און שלמה ישב על כסא דוד אביו, און שלמה איז געזיצן אויף די שטוהל פון זיין טאטן דוד. וואס טייטש מיינט צו זאגן אויף זיין וועג, אויף זיין מהלך, ותקום אחיסה מאוד, און זיין קעניגרייך איז געווען זייער פעסט, עס שטייט אויך אז ער איז געווען קעניג אויך איבער די מלכים און איבער אלעם, ער האט געקעניגט איבער אלעם, עס איז געווען די מאוסט פעסטע מלוכה, ער האט נישט געהאט קיין מחלוקת מיט קיינעם, עס איז נישט געווען קיין מלחמות, ס'טייטש איינמאל ער האט קער גענומען וואס ער האט געדארפט קער נעמען, וואס איז געווען די ערשטע זאך וואס ער האט געטון, נאך די צוואה, ער האט אויסבאפעלט די צוואה, פון דעמאלטס און ווייטער איז געווען פיס און רואיגקייט, און ס'איז געווען שלומה סלמה, רואיגקייט. ויבוא, און אדוניהו בן חגית, אז געדענקסט נאך דעם אדוניהו? ער האט שוין געמאכט טראבל פאריגעס מאל, אז דער נומער חג בחגת קומט אן אויף באר שבע, צו באר שבע, איים שלמה, וואס איז די מאמע פון שלמה, ס'האט שוין דערניא אויך געווען א זון פון חגית, די אנדערע ווייב, ער גייט צו צו באר שבע, די מאמע פון שלמה, ותאמר, און זי זאגט השלום בעירך, דו קומסט מיט פרידן, אין אדער ווארדס, דו קומסט מיט וואר, אדער דו קומסט מיט פרידן, דו ווילסט דא עפעס אנהייבן, אדער דו ווילסט סתם אזוי שמועסן, אדער וואס גייט פאר, ויאמר זאגט שלום, איך קום מיט פרידן. ויאמר, און ער האט געזאגט, דבר לי אלוהיך, איך האב עפעס צו רעדן מיט דיר. ואתה אומר, צו געזאגט, דבר, רעד. ויאמר, האט ער געזאגט, את יודעת כי לי הייתה המלוכה, דו ווייסט אז בעצם איז מיר געקומען די מלוכה, ווייל איך בין דער עלטסטער, און דא האט איר שוין געזען אז ער קומט דא מיט א איוויל פלען? ווייסט כליות המלוכה וואס גייט דא פאר? יא. ואולי שמי כל ישראל פניהם למלוך, און אויף מיר האבן אלע אידן, די גאנצע מלוכה, זיי האבן אלע געוואלט אז איך זאל זיין קעניג. אה אה, וואס גייט דא פאר? ותיסב המלוכה ותהי לחי, און ס'איז געווען אזוי די דבר השם דורך נתן הנביא, און דאס איז געווען די וועג אז עס איז געווארן מסבב כל הסובב וואס האט מסבב געווען אז די מלוכה איז געגאנגען צו מיין ברודער, כי מה ה' עושה לו ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט און דורך א נביא האט מען דאס געטון. און ער גייט דא בעטן וועט מען זען מארגן, ער בעט עפעס א מורא'דיגע זאך, ער בעט דא, מען וועט שוין זען מארגן, לאמיר עס לאזן א סורפרייז, וואס ער האט געבעטן פון די מאמע פון שלמה. לאמיר אריינגיין צו כתובים, משלי יד א', פסוק ט', בפ, ער זאגט אזוי, די צדיקים וואס זיי האבן אין זיי אין זיך די חכמה פון תורה, זיי זענען פעסט, זיי ווערן נישט נאכגעשלעפט נאך די אלע העצערישע רייד, און זיי שווייגן ווען מען באליידיגט זיי, און זיי זאגן נישט אויס קיין סוד פאר אנדערע מענטשן, און ווען זיי ווערן. דערהויבן און זיי קומען צו צו גרויסקייט, פרייען זיך אלע מענטשן אין שטאט ווייל זיי זיי זענען משפיע גוטע זאכן פאר אנדערע, אבער ביי די רשעים איז פארקערט, און דא גייען מיר זען דאס אין פסוק אליינס, ופה חניף ישחית רעי', מיט א מויל מיט חניפה פארדארבט ער זיין חבר איבער דעת צדיקים איך עליי צו אבער מיט די דעת פון צדיקים ווערן צדיקים ארויסגעראטעוועט דערפון פון די כניעה פון די שמים דורך זייער גוטן קלוגען דעת בטוב צדיקים תהלת קריה ווען עס גייט גוט פאר צדיקים ווערט די שטאט דערפרייט יעדער איינער האט הנאה פון אים יעדער איינער ווען א צדיק גייט גוט ווייסט מען אז עס וועט זיין גוטע השפעות טובות וועגן דעם זעט מען אייביג צו טון גוטס פאר א צדיק אז ס'גייט אים גוט מילא איז דא די שפע אז אפן, און ביי אבוד רשעים רינן, און ווען רשעים ווערן פארלוירן איז עס אויך א געזאנג, ס'איז א פרייד. בברכת ישרים תורם כברת, ווען ס'קומט א ברכה אויף די ישרים אויף די גלייכע די וואס פירן די שטאט ווערט דערהויבן די שטאט, ובפי רשעים תהרס, און ווען ס'איז אין מויל פון רשעים ווערט עס צושטערט. בז לרעי' חסר לייף, דער וואס פארשעמט זיין חבר פעלט אין אים חכמה, ואיש תבינות יחריש, און א קלוגער מענטש בלייבט שטיל און ענטפערט נישט צוריק, און אז ער ענטפערט נישט צוריק געווענליך וואס געשענט איז יענער בלייבט פארשעמט ווייל ער פארשעמט זיך אליינס, און פארשעמסט און פארשעמסט און און די כאפסט נישט צוריק מיינט זאגן האסט דיך אליינס פארשעמט. הולך רוכל מגלה סוד, דער וואס גייט ארום רעדן רכילות, דער אויך איז איינער וואס איז מגלה סודות, סאו די האסט א סוד, זאג עס נישט פאר איינעם וואס פלאפלט ארום, ס'טייטש איינער קומט צו דיר זאגן דו ווייסט יענער יענער יענער סאו לאמיך הערן וואס האסטו געוואלט זאגן? יא יא ס'גוט סאו קענסט מיט אים קענסט אים נישט געטרויען ווייל אזוי ווי ער האט נישט געט ער האט נישט געהאלטן יענעמ'ס סוד הייליג גייט ער אויך דאס טון. ונעים הריח מכסה דבר און דער וואס האט א באגלייבטע ריח מחסד אבער ער ווייסט וויאזוי צוצודעקן א זאך און האלטן בסוד, קען, אים קען מען טראסטן. די גרא זאגט אז איינער וואס זאגט אויס א סוד איז אזוי איז אזוי הארב ווי רכילות. דאס מיינט צו זאגן דא אז אויסזאגן א סוד, מען קען נישט האלטן יענעמ'ס סוד סיקרעט, מיינט צו זאגן אז ס'איז פונקט אזוי ווי רכילות. שוין, יעצט גייען מיר אריין אין משנה, מ'גייט לערנען זעקס משניות, מסכת יבמות פרק י ב, משנה א', מצוות חליצה בשלושת דיונים, ס'איז דא א הלכה אז מען דארף מאכן חליצה אויב איינער קען נישט מייבם זיין, ס'הייט שטומען איינער א ברודער איז אוועק פון די וועלט און האט איבערגעלאזט א ווייב אן א קינדער, איז דא א הלכה אז די ברודער זאל גיין חתונה האבן מיט דעם שוועגערן און אויפשטעלן א שטוב, ברענגען קינדער, דאס וועט נישט זיין כאילו די ברודער'ס נאמען ווערט פאראייביגט, מען הייבט, מען געבט קינדער פאר, מען געבט נעמען פאר זיי, פאר די קינדער, די ברידער. אויב קען מען עס נישט טון, אדער אויב וויל מען עס נישט טון, דארף מען טון אזוי ווי א גט, נאר אנשטאטס גט הייסט עס חליצה, און חליצה איז א גאנצע פראסעס, און א, ס'איז א פראסעס, זאגט שאולי לעמבערגער, ס'איז א פראסעס, די שקיעה איז א פראסעס, זאגט ער, וואס הייסט א פראסעס? מען דארף נעמען די דריי. דריי דיינים, און מען דארף אויסטון די שיך, מען דארף שפייען, מען דארף זאגן, ס'איז א גאנצע, איך האב עס אמאל מיטגעהאלטן, ס'איז געווען דא אין מאנסי א איד וואס איז געווען שוין אין די הויכע אכציגערס, און זיין ברודער איז אוועק און איבערגעלאזט א עלטער פרוי אן א קינדער, און אפילו, אפילו מ'איז שוין אלט, און מ'קען שוין נישט האבן קיין קינדער בדרך הטבע, נאך אלץ דארף מען מאכן חליצה, און ער האט געמאכט חליצה דארט, און וויבאלד ס'איז א זאך וואס איז זייער א רעיר זאך, קומען זיך צוזאם, ס'געווען פאר רענטשערס מיט מענטשן, כ'האב געפילט אזוי שלעכט דארטן. ס'דארף זיין פאבליק. ס'דארף זיין פאבליק? מ'דארף עס מאכן פארוואס? איז א מצוה? חובה פאר מצוה? ס'דארף זיין פאר מנין מענטשן. מער ווי א מנין, ס'איז געווען א היפשע גרויסע מנין. כוללים קען מען זיך לערנען. וויאזוי? כוללים. אין די כוללים מאכט מען אמאל אזעלכע. קען מען קומען קעגן אזא סקעפטיק ספעקטעקל, מען קומט און מען זעט, עניוועיס, סאו די מצוה איז מען דארף האבן עכט פינף דיינים, דריי פלאס צוויי, באט די עיקר איז די דריי, און די די דריי, פארוואס זאג מען דארף זאגן דארף ליינען די פסוקים, סאו די דריי דארף מען האבן אזוי ווי דיינים, ס'מוז נישט זיין עכט קיין דיינים, ס'קענען זיין הדיוטים רעגלער מענטשן אויך, דאס זאגט יעצט די משנה, מצוה חליצה, די מצוה חליצה, בשלושה דיינים דארף מען האבן דריי דיינים, אפילו שלושת הדיוטות, אפילו די אלע דריי זענען הדיוטות זענען סימפל מענטשן. כל צו במינהל, טאמער האט מען אראפגענומען מיט א שיך א שיך וואס איז געמאכט געווארן פון ווייעכע לעדער, חליצות איז געשיירע, כאטשיג ארידזשינעלי דארף מען מאכן חליצה מיט א סאנדל, א שיך פון הארטע לעדער, אבער. אז מען האט עס געמאכט מיט ווייעך לעדער איז עס אויך כשר. בען פילען, אויב מען האט עס געמאכט מיט סחורינע פאפוטשעס אדער מיט סחורינע שיך און גראבע זאקן, חליצות פסולה, איז עס פסול. ס'מוז זיין א שיך געמאכט פון לעדער. און ווער ס'געדענקט, געדענקט ווען זיי זענען געווען אין פראג, האבן מיר געזען אין די מוזיעם, האבן מיר געזען דארטן די א חליצה, א חליצה שיך וואס איז געליגן דארטן. איך געדענק יארן צוריק דעמאלט ווען איך בין געווען מיט די חליצה דארטן, האב איך געזאגט פאר די גאלאנטע רבי אז כ'האב עס געזען אין פראג, האט ער מיך געבעטן צו איך קען פארשאפן א פיקטשער. און איך האב אים געברענגט א פיקטשער, און זיי האבן עס געשטודירט, ווייל חליצה איז איינע פון די שיכן וואס מען קען נישט קויפן אין די שיך סטאר, ס'נישט קיין שיך סטאר וואס מען קען עס קויפן אנליין, איז א ספעשל שיך וואס גייט שוין דורי דורות, און ס'איז געבליבן אזוי ביי די מסורה פונקטליך וויאזוי ס'דארף אויסקוקן, אז ס'איז געווען אינטערעסאנט פאר אים צו זען א שיך וואס ליגט שוין אין מיוזיעם אין פראג, דאס מיינט צו זאגן דאס איז שוין א היבש א אלטער חליצה שיך. און ער האט עס באוואונדערט עפעס, עפעס איז געווען וויאזוי די בענדלעך גייען ארויף, ס'האט א גאנצע. סיסטעם אין אים. סאו אפשר איז דער טויגליך זאל אריין לייגן א בילד פון עס, כ'מיין כ'האב עס אגעצ ה ביי סנדל שיש לה עוקב כשר, און א סנדל וואס האט א אונטערשטע א א עיקף א דאס, א שטיק לעדער וואס דעקט צו צו די הויך פון די פיס פון אונטן, און ס'האלט די פיס אינעם שיך, כשר איז כשר, שאין לה עוקב, און א שיך וואס האט נישט קיין אונטערשטע שטיק לעדער, פסול איז פסול. מן הרקיע ולמטה, פון די קני און אראפ חרצוץ ע כשיירא איז כשר, די ס'טייטש פון די קני ביז די פיס, אויב ס'האט אזעלכע בענדלעך איז עס כשר, מן הרקיע ולמעלה, אויב ס'גייט ארויף העכער פון דעם, חריצותא פסילה, איז די חריצה פסול. משנה בית, חלצה בסנדל, אויב איז געמאכט חליצה מיט א שיך שאינו של עוף איז נישט זיינס, אויב איז סנדל של עץ, אדער א סנדל געמאכט פון האלץ וואס איז באדעקט מיט לעדער, אויב איז של שמאל, אדער מיט די לינקע שיך בימין וואס איז געווען אנגעטון אויף די רעכטע פיס, איז חליצות כשרות נאך אלץ כשר? חלצה בגדול אויב איז געמאכט חליצה מיט א גרויסע שיך שהי' יוכל להלך בו וועלכער קען גיין דערמיט ס'איז נישט צו גרויס אויב איז קטן אדער מיט א קליינע שיך שהיא חופה את רוב רגליו ס'באדעקט צו רוב פון זיין פיס חליצות כשרה איז די חליצה כשר חלצה בלילה אויב איז געמאכט חליצה ביינאכט חליצות כשרה איז נאך אלץ כשר רבי אליעזר פוסל רבי אליעזר פסל ביד שמאל אויב איז געמאכט חליצה מיט די לינקע פיס.

חלצה, משנה ג', חלצה אויב זי האט אראפגעצויגן פון אים די שיך ורקח כהן זיך געשפיגן אבער לא קרא אבער זי האט נישט געליינט דער פסוק וואס שטייט דארטן כ ח יעשה לאיש חלצתו כשרה די חליצה כשר ווייל נאר א זאך וואס איז א מעשה וואס מ'דארף טון און מ'טוט נישט פסל'ט עס אבער ליינען זאגן הייסט נישט קיין מעשה מ'לערנט ארויס פון די פסוק ככו יעשה לע, שטאט יעשה וואס דארף ווערן געטון, נישט געליינט. קרא אויב זיי געליינט, ורקח און זי געשפיגן. אבער לא חלצה זי האט נישט אראפגעצויגן שיך. פארשטייט זיך חליצות איז א פסילה ווייל דאס איז די מעין טינג, איטס אין די נעים, חליצה. אראפנעמען. חלצה אויב זי האט יא אראפגענומען וקרא און זי געליינט. אבער לא רקח זי האט אבער נישט געשפיגן. רבי לעזער אומר רבי לעזער זאגט חליצות איז פסילה אז ס'איז פסול, רבי עקיבא אומר חליצות איז כשרה. יעצט גייט די משנה יעצט לערנען די טעם פון ביידע תנאים, אמר רבי לעזער האט רבי לעזער געזאגט, ס'שטייט ככו י עשה, אזוי זאל געטוהן ווערן, לערנט מען ארויס פון דעם, כל דבר שהיא מעשה, יעדע זאך וואס איז א מעשה, מעכב, איז אויב טוט מען עס נישט איז עס לכאורה צו פסול, אמר לו רבי עקיבא האט רבי עקיבא געזאגט משם ראיה, פון דארטן איז א ראיה אזוי ווי איך זאג, ווייל ס'שטייט דאך ככו י עשה לאיש, אזוי זאל געטוהן ווערן, כל דבר שהיא מעשה, באיש, יעדע זאך וואס ווערט געטוהן א מעשה. משנה ד',

אן אדאלט. קטנה שחלצה א קטנה א יבמה זאל גענומען חליצה, תחלה איז משתדל דארף זי איבערנעמען נאכאמאל ווען זי ווערט גרויס. אבל לא חלצה אויב זי האט נישט גענומען נאכאמאל די חליצה חליצתו פסילה, און הייסט די ערשטע חליצה פסול. משנה ה. חלצה בשניים אויב יבמה גענומען חליצה פאר צוויי דיונים אויב שלושה אדער זענען געווען דריי דיונים ונמצא איך ווען קרוב עס איז אויסגעבליבט קומען געווארן אז איינע פון די דריי זענען געווען א קרוב צו די יבם אדער צו די יבמה. וואס הייסט מען טאר נישט זיין א קרוב צו דעם? אויב פסול, אדער א פסול א מענטש וואס טאר נישט זיין קיין דיין, למשל א גזלן אדער עפעס, חליצתו פסילה איז די חליצה פסול. רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין, רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר זאגן אז עס איז כשר. און מעשה, עס איז געווען א מעשה באחד שחלץ בינה לבינה, איינער געגעבן חליצה צווישן אים און איר בבית האסירים, ביידע זענען געווען אין תפיסה, קענסט זיך פארשטעלן? ובא מעשה פני רבי עקיבא, והכשר, און רבי עקיבא האט געזאגט ס'איז כשר. משנה ו', מצות חליצה, בא היא ויבמתו לבעזן, די מצוה חליצה איז אזוי, ער קומט מיט זיין יבמה צו בעזן, והיין, און זיי, די בעזן, מסיעין לו עצה זיי געבן איינעם א עצה א הוגנת לוי' וואס איז צוגעפאסט פאר אים. וואס טייטשט? אויב ער איז יונג און זי איז אלט, אדער אויב ער איז אלט און זי איז יונג, געבט מען אים דעם עצה אז ער דארף נישט חתונה האבן מיט איר, שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק וקרא לו זקני עירו ודברי אליו, זיי דארפן רעדן צו אים. און מ'דארף געבן א עצה וואס איז דא אז וואס וואס וואס מ'דארף דא טון, וואס איז די ריכטיגע זאך צו טון. נאכדעם וואס מ'האט שוין באשלאסן אז מ'גייט געבן חליצה, הייבט מען אזוי, והיא אומרת, די יבמה זאגט, מה עיין יבמי? מיין ייבום וויל נישט להקים לאחיו אויפצושטעלן צו זיין ברודער שיין בישראל א נאמען צווישן די אידן. לא אבוא יבומי די יבומים ווילן מיר נישט מייבם זיין ויהי אומר און ער זאגט לו חפצתי לקחתו איך וויל דיר נישט נעמען. ובלשון הקודש היו אומרים מען האט געדארפט זאגן אין לשון הקודש. אונז האבן געלערנט מסכת סוטה דעמאלטס אז ס'איז דא אסאך זאכן וואס מ'קען זאגן אין אנדערע שפראכן אויכעט, אבער די פסוק פון חליצה מוז ווערן געזאגט עקזעקטלי אין די לענגוויטש פון לשון הקודש. ונקשר יבמתו אליו, און זיין יבמה זאל צוגיין זאל צוגיין צו אים, צום יבום, לעיני זקניו און פאר די אויגן פון די זקנים, וחלצו נעליו מעל רגליו, און זי זאל אויסטון זיין שיך פון אויף זיין פיס, וירקו בפניו, און זי זאל שפייען פאר אים, עקסקיוז מי, רואיג הנראה לדיונם, שפייעכץ וואס ווערט געזען צו דיונם, ס'איז זייער וויערד דעמאלטס, ווייל זי מוז אנפילן איר מויל, און זי שפייעט און אלע דיונים קוקן אויבן ארויף צוקן זעהן טאקע, זייער אינטערעסאנט דאס. יא! יא, ס'איז די גאנצע הלכות ווי ס'דארף צו זיין, וואנצע און זי. ואמרה, און זי זאגט, די וואס מען זאגט, ככה יעשה לאיש, אזוי זאל געטון ווערן צום מענטש, אשר לא יבנה את בית אחיו, וואס וועט נישט אויפבויען די הויז פון זיין ברודער, און מיט דעם האט זיך געענדיגט די חליצה, עד כאן היה מקרא, ביז אהער האט מען געליינט, און כשיקרא רבי הורקנוס, רבי הורקנוס האט פארגעליינט תחת האילה, אונטער דעם איילה בוים בכפר איתם, אין א פלאץ דארט אין ארץ ישראל וואס האט געהייסן כפר איתם, וגמר את כל הפרשה, און געענדיגט די גאנצע פרשה ביזן סוף, היכ ז כי איז געווארן אנגענומען ליעס גמרא כל הפרשה אז מ'האט אנגעהויבן דעמאלטס און ווייטער האבן זיי ענדיגן די גאנצע פרשה לויט די פסוק זאגט ונקרא שמו בישראל ס'זאל ווערן אנגערופן צווישן אידן בית חלוץ הנעל די הויז ווי מ'האט אויסגעטון דעם שיך מצוה ביי די מצוה ביי די דיינים די מצוה פון זאגן די ווערטער איז אויך איז אויף די דיינים ולא מצוה ביי תלמידים אבער ס'איז נישט קיין מצוה ביי די תלמידים. זיי דארפן עס נישט זאגן. רבי יהודה אומר מצווה על כל העומדים שם לומר, יעדער איינער וואס גיבט א שריי אויס חלוץ הנל, חלוץ הנל, חלוץ הנל, חלוץ הנל. זאגט די הייליגע גמרא אין מסכת יבמות דף קיף ה עמוד א', אמר רבי יונתן, האט רבי יונתן געזאגט, מנין פון וואו זעט מען, לגזר דין שיש עמו שביעי שאינם מזכריה, אז א גזר דין פון הימל וואס איז געמאכט געווארן מיט א שביעי דאס ווערט נישט צעריסן, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק. וכן נשבעתי לבית איילי, וועגן דעם האב איך געשוואוירן צו די משפחת פון איילי, אם יתקפל אבא אין בית איילי, בזבח ובמנחה עד עולם, זעט מען אז ס'בלייבט פאר אייביג. אמר רבא, האט רבא געזאגט, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, דער קרבן אדער א מנחה וועט זייער זינד נישט פארגעבן ווערן, אבא מתכפר היא בדברי תורה, אבער ס'וועט יא פארגעבן ווערן דורך לערנען תורה, אביי אמר, אביי זאגט, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבא מתכפר בגמילות חסדים, זעט מען אז גמילות חסדים קען יא דאס מכפר זיין.

פלאס. טוהן רבנים די רבנים געלערנט משפחה אחת הוספת בירושלים ס'איז געווען איין פעמילי אין ירושלים שהיו מייסים ווי זיי זיי פלעגן שטארבן כבן שמונה עשרה שנים בערך ביי די אכצן יאר אלט בא ודיעת רבי יוחנן בן זכאי האט מען קומען מודיע זיין פאר רבי יוחנן בן זכאי אז ס'דא א פעמילי וואס זיי שטארבן ביי די אכצן א יעדער איינער וואס קומט אויף צו די אכצן ניינצן צוואנציג בום זיי גייען און מען האט רבי יוחנן געזאגט צו זיי שמן משפחת איילי אתם אפשר שטאמט עטס פון משפחת'ן איילי שנאמר וואס שטייט אין פסוק בעלי וכל מרבית בעשיך ימיתי אנשים, אלע מענטשן פון דיין משפחה וועלן שטארבן יונגע מענטשן, סאו וואס זאל מען טון? יא יא, אונז זעמיר אייניקלעך פון איילי, וואס זאל מען טון? האט ער געגעבן א עצה, לכי גייטס ועסקי בתורה ותחי', לערנט תורה וועט עטס לעבן, הכי זענען געגאנגען זיי האבן געפאלגט די אדווייס, ועסקי בתורה זענען טאקע געגאנגען זיך נעמען לערנען, וכו' און זיי האבן טאקע געלעבט לאנגער, ועל כורן האסן האבן זיי אנגערופן משפחת יוחנן, אנשטאטס די איילי משפחה האבן זיי אנגערופן די יוחנן משפחה, ווייל יוחנן האט זיי געגעבן די עדווייס ווי אזוי זיי קענען בלייבן לעבן, ממילא האט מען געגעבן א נאמען יוחנאוויטש על שמו אויף זיין נאמען. אמר ר' שמואל בר איניא אמר רב, ר' שמואל בר איניא געזאגט נאך רב, ס'שטיי. מנין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? פון וואו זעהט מען אז גזר דין פון הימל אויף א ציבור ווערט נישט געחתמ'עט? פרעגט די גמרא אינו נחתם וואס הייסט וואס הייסט מ'ווערט נישט געחתמ'עט? וכסוף שטייט דאך אין פסוק כי אם תחפשי בנעצר אויב וועסט וואשן מיט זייף ותרבי לך בורות און צוגעבן נאך שארפע זאכן נחתם עווינך לפני. בלייב א זינד פאר מיר פארצייכנט, און ענטפערט די גמרא אלא מנין, פון וואו ווייסט מען שאפילו נחתם מסקריא, אז אפילו די גזירה איז שוין פארחתמ'ט אין הימל פונדעסטוועגן אז מ'טוט תשובה ווערט גזר דין צעריסן, שנאמר וואס עס שטייט מי כה' אלוקינו בכל קראיני אילוף, ווער נאך אזוי ווי אונזער גאט וואס ער ענטפערט יעדע צייט וואס מיר רופן אים, ס'טייטש מ'טוט תשובה איז ער מוחל, פרעגט די גמרא וכסוף שטייט דאך דרשי ה' בהימצאו. און ממילא זעהט מען דאך אין פסוק אז נישט אלעמאל קען מען אים טרעפן און געהאלפן ווערן, ולא קשה הוא ביחיד הוא בציבור, פרעגט די גמרא יחיד אימת, ווען קען אויך א סינגל מענטש אויסבעטן ביים אייבערשטן, ענפערט די גמרא אמר רבי נחמן בר אבא אמר רבי אביה אלי עשרה ימים, דאס זענען די צען טעג שבין ראש השנה ויום כפירים וואס איז צווישן ראש השנה יום כיפור, זאגן די מפרשים ני ווי קומט עס ארויס פון ויהי מצוי ווי זעהט זיך אז דאס מיינט צווישן ראש השנה יום כיפור די צען טעג, זאגט ער בית בהאי מצא איז דריי ווערטער, בית האי מצי, אין די טעג וואס איז דא צוויי מאל פינף, בהאי מצי, דאס זענען די עשרת ימי התשובה, בית האי, ס'איז דא צוויי האי'ס, איז דעמאלטס זעט מען אז מ'קען תשובה טון דארטן. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש, חלק א', ויחי, דף רש ח, רש ח,

יבורך את הנערים בקוראי ואוהב שמים. סאו וואס זאגט ער דא? ער זאגט אז דאס איז געווען א מלאך וואס האט מיך אויסגעלייזט מכל רע פון אלעם שלעכטס, דאס הייסט כ'האב דאך געהאט אזויפיל שווערע צייטן, כ'האב געוואלט, קודם האב איך געמוזט אנטלויפן פון עשיו'ן, נאכדעם בין איך אנגעקומען צו לבן האב איך געוואלט חתונה מיט רחל, און האבן מיך אונטערגעשטעלט דארט אין דעם לייער, און נאכדעם האב איך אלע מיני פעין וואס איך האב געקענט אלץ דורכגיין, אבער דאך האט מיך דער אייבערשטער פון אלעם ארויסגעראטעוועט און קוק וואס איז ארויסגעקומען גוטע זאכן פון אלעם, איך האב צוועלף שבטים, איך האב אלע גוטע זאכן, וועגן דעם וויל איך אויך ווינטשן אז די וואריכעס אין ארם זאל געבענטשט ווערן אויכעט אלע קינדער און דורכדעם. וגומר. רבי חייא פסח ואמר רבי חייא דאגהן צו זאגן בית והאהן נחלת אבות, ס'דא זאכן וואס זענען אינהעריטענס, א הויז, פארמעגן, דאס קען מאל קומען בירושה, די טאטע האט איבערגעלאזט, קען מען עס האבן. רבי חייא נחלת אבות נין היא? פרעגט ער, וואס הייסט נחלת אבי, אבער, ניין, אבער, אבער, א פרוי, א פרוי קומט פונעם אייבערשטן, א שידוך איז נישט קיין ירושה, לאזט עס נישט איבער, דאס קומט די אייבערשטער באשערט איינעם, עס קומט פון הימל, איינער וואס האט שוין גערעדט פערציג יאר פאר דעם, פערציג טעג פאר די פארן באשאפן בית פלוני לפלוני, דאס שטעלט די אייבערשטער צו, די פארמעגן די אלע זאכן, דאס קומט פון א ירושה, אינהעריטענס, די טאטע האט דיך אויסגעלערנט צו טון ביזנעס, אדער ער האט דיך איבערגעלאזט געלט, נחלת, פרעגט די זוהר וכי נחלת אבות עני', וקידשא בריחא יאהב קולי לבנש, דער אייבערשטער געט דאך אלעס פאר מענטשן, וואס הייסט נאך עשו וואס אז מיט דעם וואס הייסט מ'איז עס יורש, אלא כיוון דאחסן בית לבנש וממונה, אזוי ווי דער אייבערשטער געט א ארטייל א הויז פאר א מענטש און די זעלבע זאך מיט געלט, איז אמאל לאט ער אלעס איבער פאר א קינד, לזימנן דיחסן כולי לבריה לאט אלעס איבער פאר א קינד, והיא החסנא דאבות, און דאס ווערט אנגערופן א נחלת אבות, אבל מאי השם אישה משכילת. אבער ווען ס'קומט צו א פרוי, דאס האט נישט קיין שום שייכות מיט די עלטערן און מיט די פון וואו זי ירש'נט נאר וואס דען, די אייבערשטער שיקט צו א פרוי וואס איז א משכילת, וואס איז א קלוגע פרוי, וואס איז א גוטע פרוי, בגין דעיצה כד אחסן לה בנש, ווייל א פרוי, ווען א מענטש איז יורש אין דעם, מעם קודשא בריחא אכסנ ל, ווען ער זוכה איז די אייבערשטער געט אים דאס, און ממילא באקומט ער א גוטע פרוי און ער קען לעבן מיט איר און האבן א הערליכע לעבן, דהוא לא יחסן לה קודשא בריחא לברנה שאלו כד מכריזין עליה ברקיע, ווייל א מענטש געט נישט איבער פאר א ווייב, א מענטש ווערט נישט באקומט נישט קיין פרוי נאר אויב מען רופט עס אויס אין הימל, קודשא בריחי הוא מזווג זי וויגן, די אייבערשטער מזווג זי וויגן עד דלא יעשין אלמן, נאך פאר א מענטש קומט אויף דער וועלט האט מען שוין אויסגערופן בת פלוני לפלוני,

און א פיינע פרוי וואס וועט אים אלץ ארויסהעלפן, אבער וויבאלד ער האט געטון, ער האט געזינדיגט און ער האט געקאראפטעט זיין זיין זיין וועג וויאזוי ער פירט זיך אויף, סלק זיווגיו לאחר עד יכשר עבדו, לאזט ער איבער זיין זיווג וואס איז א גוטע פרוי פאר א צווייטן, ביז ווילאנג ער טוט תשובה און ער טוט זיך זיינע מעשים, וכד יכשר עובדו, און ווען ער טוט שוין יא גוט און ער טוט תשובה, אוי די מתי זימני, אדער עס איז אנגעקומען די צייט וואס איז איזכר דאר געוואר מכמה געוואר, ווערט אפגעשטופט איין מענטש פונעם אנדערן, ועשה האי ונטל מידי רעי, און ער קומט אהער און ער נעמט פון זיין און ער נעמט צוריק און ער נעמט אויך זייניגע, ודו ק שכמה קדשא בריחי מקולי, און דאס איז כביכול שווערער פארן אייבערשטן לדחי' באנאש מכמה גבר אחרא, צו אוועק שטופן א מענטש פאר אן אנדערע מענטש. ווייל בעצם וואס דארף ער שטארבן יעצט ווייל יענער דארף א שידוך יעצט? פארוואס דארף ער דורך גיין דאס? ער וועט גיין קיין חדשו בריך אי יאוו איצט צו די בארנאזשונג אין דעם א מענטש גיט די די אייבישטער אליינס געט די מענטש די פרוי און מנאי אסקנס וועגן פון אים קומט אלעס וועגן ווייל דא אין דעם שטייט דעם השם איש ומושכלת וועט גיין קיין חדשו בריך אי יאוו כולל די בארנאזש אין דעם די אייבישטער געט אלעס פארן מענטש אלע מינע

פאר יעדן מענטש צו געבן פאר זיי, והארת אורך, און ער האט זיך אוועקגעריקט פון וועג, ביים קודשא בריך פונעם דרך פונעם אייבערשטן, לגבי סטרא אחרא צו די אנדערע צד, חלילה וחס, מהאי סטרא אחרא דאס דבק ביי, און פון די אנדערע צד וואס מען קאנעקט זיך מיט יענעם, יעשה להם מאן דעישה, ברענגט מען אים וואס מען ברענגט, כל קטריגן וכל בישן, אלע מקטריגים און אלע שלעכטס. ולו אסור להם מעם קדשו בריחין, דאס אבער קומט נישט פון די אייבערשטער אלא מהאי סיטרא בישא, נאר פון דעם שלעכטע פלאץ, דאס דבק ביי וואס איז קאנעקטעד געווארן מיט אים בענין האבן דוד מיט די מעשים וואס ער האט געטון, ועל דא איצא די לאו אי משכילות, דאס איז א פרוי וואס איז נישט משכילות, קרא על דא שלמה, אויף דעם האט שלמה געטייטשט, דאס איז א פרוי וואס איז נישט משכילות, נאר אויף דעם פרוי האט שלמה געטייטשט, מוצא אני מר, כ'האב געטראפן א ביטערע זאך, ממוות, ס'איז נאך ביטערער ווי טויט. וואס איז דאס עשו אישה? דאס איז די פרוי וואס קומט דורך די שלעכטע מעשים, בגין די חובת בנש ווייל זיינע חטאים איהם משיך עליה בענין עבדין דעבד, דאס איז ער ער שלעפט אויף זיך אזא מין פרוי וואס איז שלעכט שלעכט פאר איהם דורך די מעשים די שלעכטע מעשים וואס ער האט געטון, ודו ק, עד קדשו בריך איסרי באי בבנש בגין עבדא דכשרון, דער אייבערשטער וויל א מענטש זאל טון נאר מעשים טובים, אי אז מלאי ענתי דאי משכילות, און ווייל ער וויל אים צוגרייטן א פרוי וואס איז א משכילות, און פרק לב בפרקי בגוש איז דער אחרון, און אזוי לייזט ער אים אויס מיט א מיט א אויסלייזונג פון די צד פון די טמא'נע זייט, ווייל דא און אויף דעם שטייט אמר יעקב, האט יעקב געזאגט המלך הגוי לא עשי מכל רעה, פרעגט ער מילא מכל רעה, דלא הזדמנות ליה איצא דאי בגוש איז דער אחרון, כאטש איך בין דורכגעגאנגען אזויפיל פעין, איך בין דורכגעגאנגען אלע די צרות, אבער די תוצאה פון דעם איז געווען אז איך האב געהאט נאר גוטע קינדער, נאר גוטע ווייבער, און פון די אלע ווייבער, כקם ולא אראה פסול בזרעי, איך האב נישט געהאט קיין שום פסול אין מיינע קינדער, מיין מטותא שלימא, די כלה צדיקה שליטא בשלימא, אלע פון זיי האט מען די י' באייר שבט הק' זענען צדיקים און שלימים, בגין דאס פאר איך מכל רע, ווייל איך בין געווארן אויסגעלייזט מכל רע, וואס איז די סטרא אחרא. סאו בעט ער אז מ'זאל ארויסקומען המלאך הגוי לויסי מכל רע אז מ'זאל נישט צוקומען אריינפאלן חלילה אין א שלעכטע רילעישאנשיפ נאר מ'זאל האבן גלייך וואס איז באשערט א ריכטיגע גוטע אישה מושכלת און א גוטע שידוך און אלע דא זאלן געהאלפן ווערן טאקע מ'זאל שוין טרעפן די אישה מושכלת די קלוגע פרוי וואס וועט ענק אלע ארויפברענגען נאך אויף א העכערע לעוועל אזוי ווי א גוטע ווייב וואס איז די בעסטע זאך איז אויף די וועלט וואס זי סופארט און זי איז סופארטיוו און זי העלפט איינעם די אנדערשטן טו גראו און טו קאמפליט איטש אדער און צו ווערן בעסער און בעסער. זאגט דער הייליגע רמב ם הלכות תשובה פרק ב' אסור לאדם להיות אכזרי, מען רעדט וועגן איבערבעטן איינעם צווייטן אז ביי אן אדם לכבודו דארף מען גיין און איבערבעטן פאר א צווייטן און יענער מוז אים מוחל זיין, זאגט ער עשה לאדם, ס'איז אסור פאר א מענטש צוליב צו זיין אכזרי א אכזר ולא יספייס און נישט איבערבעטן אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, עס זאל זיין זיך גרינג איבערצובעטן און שווער זיך אויפצורעגן, ובשעה שמבקשים ממני החוטא למחול און ווען א מענטש בעט אים זאל ער מוחל זיין, מח בלב שלום, זאל ער מוחל זיין בלב שלום ובנפש חפיצה, אפילו העצה לו וחוטא לו הרבה, אפילו האט אים שלעכטס וויי געטון אסאך, לא יקום ולא יתר, וזה דרכם של זרע ישראל ולבם אנכים אבל אוהב ככבם אבער די גוים אדלער לייב איין און קיין זענען נישט אזוי עלוב ועברתן שמור לנצח וכן יאמר אדלער געוואונען פון שלא אמר לי ולא שלא מחל לי ס'האבן נישט מוחל געווען ולא אינספייערט צו זיי האבן נישט איבערגעבעטן נאר געוואונען לויב מיט בני ישראל היימא איינער האט מיך געקאלט נעכטן אז אזוי ווי ער הערט צו די שיעור און ער הערט ער צו די הלכות תשובה מען דארף איבערבעטן און ער געווען א יונגל און עס געווען אנדערע יונגלעך וואס האבן געזען מיין טאטע אריינקומען ערגעץ אין א א זאל, און געווען אקעי מען גייט שוין אריין, ער האט נישט געוואוסט אפילו פארוואס, ער האט מיטגעשריגן, ער זאגט ס'האנט אים עד היום הזה, און ער פרעגט זיך קען שיקן א שליחות איך זאל גיין איבערבעטן, כ'האב געזאגט ברוך השם מיין טאטע לעבט, מיין טאטע איז א זייער א גרינגע איבערבעטער, ער האט נאך קיינמאל נישט געזאגט פאר איינעם אז ער איז נישט מוחל, קיינמאל נישט, כאטשיג ער האט געהאט פלענטי פלענטי מענטשן וואס ער וואלט זיי קענען זאגן פאר, זאג איך אים קאל אים אן, גיי אריבער, וואטעווער, גיי אריבער צו מנחם מאיר, ער וועט זיך אסאך בעסער פילן דאס הערן פון אים ווי דאס הערן פון מיך א שליחות, אז טאמער ס'האנט דיך דעמאלטס סתם מיין שליחות, אבער מ'זען מיר זען מ'וועט רעדן פון אים אקעי. זאגט סי' בית הכותל לחבירו, איינער וואס האט געזינגט פאר די חבר דעם מת חברו קודם שיבקש מחילה, און זיין חבר איז געשטארבן נאך פאר ער האט געבעטן מחילה, וואס זאל ער טון? מאי ביי עשרה בני אדם זאל ברענגען צען מענטשן אן מידן אן כיור און שטייט ביים קבר, ויאמר בפניהם און ער זאגט פאר זיי חטאתי לה' אלקי ישראל, איך האב געזינדיגט פארן אייבערשטן דער גאט פון די אידן, אלא פלוני און צו דעם מענטש זה, און דער מענטש, שכך וכך עשיתי לו און אזוי און אזוי האב איך געטון פאר אים, ואם הוא חייב לממון אויב איז ער געווען שולדיג געלט פאר אים, יחזיר ליורשיו מ'זאל עס צוריק געבן פאר זיינע יורשים, לא היה יודע לו יורשין אויב ער האט נישט געווייסט נישט ער האט איבערלאזט יורשים, און חנם בבעזן זאל ער איבערלאזן דאס אין בעזן ויזוודה און ער זאל זיך מתוודה זיין. מס' דבש שבקדושה סימן א', יצר הרע אינו מוציא אלא מתוך מאכל ומשתה, ס'טייטש א מענטש וואס עסט און טרינקט מער ווי פארדארף, דאס ברענגט אויך שוין אריין די יצר הרע, ומתוך מאכל ומשתה יצר הרע מסתרבה באדם, דאס איז א ליקוט פון נאך פון איבעראל פון פלעצער, צו ווייסט כל העונש שמקבל אדם בעולם הנשמות אינו אלא בעבר פיו, יעדע שטראף וואס א מענטש באקומט אויף יענע וועלט, וואס ווערט אנגערופן עולם הנשמות, איז נאר וועגן די זינד וואס מען טוט מיט זיין מויל שנאמר כל עמל האדם לפיו, אלע ליידן וואס דער מענטש ליידט אויף יענע וועלט איז נאר וועגן זיין מויל שנטמע וואס איז געווארן טמא, צי במאכלות אסירות, ער האט געגעסן זאכן וואס מען דארף נישט, בלשון הרע, ער האט געזאגט זאכן וואס מען דארף נישט, ונבלת הפה, כיוצא. סעיף ג' אוי להם ליושבים חבירות חבירות לחם ולשתות ואינם יראים מפני השם, וויי איז די מענטשן וואס זיי זיצן אין מהרג שטיקער מען עסט טרייפענע פלייש און יין נסך, און זיי האבן נישט קיין מורא פונעם אייבערשטן, ווייל שטן מרקד דעם עולם ושמח, און אזאלכע גרופעס טאנצט די יצר הרע אליין צווישן זיי און איז פרייליך, והמשתכרים, און די מענטשן וואס שיכור'ן, קורסים, השפע, שניידן אפ די שפע, והברכה היורדת לישראל, און די ברכה וואס נידערט אראפ פון הימל פאר אידנ'ס וועגן. סעיף ד' האוכל עם מכחישי תורה, דער וואס עסט צוזאמען מיט אזעלכע מענטשן וואס לייקענען די תורה, עם תלמיד חכם יהיה אויב איז דער תלמיד חכם מזלזל בתורתו, טוט ער גרינגשעצן און פארשעמען די תורה וואס ער האט געלערנט, און מבזבז בממונו און פארשווענדט זיין געלט, און מאבד בניו רחמנא ליצלן און פארלירט זיינע קינדער די אייבערשטער זאל אפהיטן, ועל זה נאמר אויף דעם איז געזאגט געווארן שומר פיל בלשונו, שומר מצורת נפשו, ברוך השם לעולם מן העולם, אמן ואמן, טענק יו ווערי מאטש.